Criw o fêts ydy'r pedwar 'ma a fydden nhw'n cystadlu yn erbyn ei gilydd am yr hawl i wneud dês arbennig. Bydd pob un yn cael clyw am y sialens dan sylw cyn dechrau. Ac yn eu tro bydd rhaid iddyn nhw rhoi pris i ni, sef y swm o arian fydden nhw'n fodlon ei gymeryd am wneud y de. Ond dim mwy na hanner can punt, ni ddim yn filiynêrs. Y person â'r pris isa i bob de fydd yn derbyn y contract, ac yn cael y swm hwnnw yn ei boced mewn cash. Yn union fel cot gan filder dodgy. Felly, beth am gyfarfod 'da criw? Maen nhw'n criw well iawn. Ond yym, Ilan siŵr fod e'n gweitha. Ilan, no doubt. Dwi'n yfed lot. Mae dy yfed vegetable oil. Lawr lôn goch a fan afiach. Dwi isio trio beicio a neud petha da. Da ni'n neud lot o jyst random stuff. Dwi'n gwbo limits.
Dyn nhw ddim. Da ni jyst yn mynd OTT a jyst neud petha gwirion. Dwi'n meddwl sa Craig yn fyny am ryw dêr. Mae Craig yn gallu bod yn swnllyd iawn. Fi di'r gair yn gall swn i'n ddeud. O'n i allan ar night out gynta fi yn Bangor. Ridiculous o foi.
A esh i chwydu trw coesa'r cops. Try siarad efo fo. Dwi'n me'wl swn i'n gallu neud bron, ie, rhwbeth like. Swnio'n addawol? Wel, y clyw ar gyfer y deg cyntaf ydi llond ceg, ond tybed be mae'r bois yn feddwl fydd rhaid iddyn nhw wneud? Llond ceg, ok, yym. Gravy, rhoi stŵr, earings. Mae'n siŵr bwyta wbath neu trio cael gymaint o wbath fewn i ceg chdi, dwi'm yn siŵr. Siŵr efo diod neu fatha peint rhwbath.

Ond y cwestiwn mowr am faint o arian fydd pob un yn fodlon gwneud y de? Anfon ceg, bydd hi'n gofyn am yy 34 punt. Am y deyrnas swn i isio 35. Am wneud llond ceg, swn i'n he- swn i'n cymryd 25 punt, 48 ceiniog. Swn i'n deud bwyta rhywbeth, swn i'n neud hynny am... Yym, twenty five. Llond ceg.
Ella wbath arall ni. Yy, amser i'r pedwar ddod at ei gilydd a gweld yn union be' fydd rhaid i un wneud am ei arian. Hon 'di'r gynta.
Yym, y cliw a llond ceg. Be' ddiawl ma' wnna gallu bod? O'n i'n meddwl peint neu wbath oedd e ond... O'n i'n meddwl oedd downy jyst fel shake oedd fel malu cachu. A protein shake oedd o. Oedd o fatha yn Economics. Na bois dylen ni ddim o hynny i chi. Wel gawn ni weld yfe?
Y de heddiw fydd bita chili naga. Poeth, ond pwy fydd yn gorfod gwrthsefyll y gwres? Gobeithio ddim fi dwed. Ti'n licio petha poeth? O, ma' hwn yn mynd i fod yn hel. Odi.
Olew hade Naga wedi sychu sydd gynnon ni heddi, sydd hyd yn o'd yn boethach na'r chilli 'i hun. Llond ceg, 25 punt. Ydy. I lan. O! Wei! At least ti'n licio... Go lad! At least ti'n licio India am ddim. Y boi sy'n chwarae'n saff wrth brisio y deg gynta. Maths da gan Ilan i guro Craig o 48 cinog ac i sicrhau mai fe'i hun fydd yn gorfod bwyta'r chili poeth 'na.

Da iawn i Lan! Mae'r siec yn y post, boi. Chwarae teg.
Class.
Impressive. O heina yn uffernol. O'n i fel gwddw yn llosgi bob tro o'n i anadlu. Dwi falch gen y llaeth yma de. O ma'r dwy beint yna di mynd mewn dim. Ma'n un o'r lle fi di cî. Popeth di mynd waw. Waw.
Chwarae teg.
Dwi di ennill y dau ddeg pump punt a ie. Dwi'n edrych ymlaen am y days eryll rwan i ga'l y diawled yma.